Amang'ana a Party Matrix,
ntokirete ake, nomanyete ng'a omosike oito Matiang'i nere naro,
naende nere nabwate ekerenga gi'okorigia obopresident bw'ense, whereby taratangase ekiama boronge boronge agochia gokora ki? Agochia gotenenera. Igo ntotagete kogamba about parties, but ntagete kogwasha omorori ng'a coming twenty twenty seven. general election mpaka ntware epati ngochiera korigeria chikura mm.
Alright. Mm. So naye opimete ekia Matiang'i? Most probably eh, Gusii igaa omonto torigerete Matiang'i Mm. igo egento topimete ng'a Matiang'i oyo mpati ki agochi ko- go- ko- gochaka gotangasa gose go- gochi koboreria obopresident Mm. ntokagerete ng'a Twabwate ekerengo sana ng'a yare konyarekana buya matiang'i oito arosie echama yaito y'omogusii, ebe buna enyomba yaito y'omogusii buna yarenge Ford People, eria yaimogetie abagusii bonsi pi abarai bagusii. Naende matiang'i oito nere are konyora ng'a yare konyarekana whereby we are not dismissing ng'a party chinde nchikomoa offer, lakini yare konyarekana ng'a arosie party yaito. yare koba buya, so that naintwe ekero togopagain twamanya ng'a ntobwate our party, naende tonyerosie eparty eyio etware national outlook egere nario abanto baranyianche throughout the the country whereby totaete korigeria omosike Matiang'i chikura. Aye totebe nomonto bwa ODM, ki otari go Eh, inche nomonto- ki otereria Matiang'i na Hassan buna ODM. Gose from your observation ODM yakure gusii? No no no no we can't dismiss that ntori goteba ng'a ODM yakure gusii. Eprobability ya siasa omanyete bagoteba ng'a politics is dynamic tokomanya in the next minute inki kerabe. What if bono Matiang'i either Raila omanyete tokomomanyereria omwaka oria Raila ntomosigete naende you never know. Ase goika ng'a in between.

I say go change that mind. So korwa ase oikera nse is a matter of probability. Lakini ase bono ekero okorigereria torochi gose ODM nebwate No, omoguso gose. com- completely if Matiang comes out with another party, Mm. ODM mpaka enyore epigo enene ase Gusii. Mhm. Ase eng'encho mostly Ebirogo bire gusii ne bi ODM. Abachumbe bare oko gusii naba ODM. Omogabana oito nowe ODM. Aba MCA baito naba ODM. Abange a good number. Igo matiang'i ase gocha goitana ata but proba most probably abanto abange baka baenda ase eparty ya matiang'i. Bakogenda ase eparty ya matiang'i igo we will get people babe elected through the party ya matiang'i whereby ODM bono egochi koba. obotoru bw'amagoro. Alright. Mm.
So korwa ase oikaransete inki kere eking'encho ekiama gose oyore bosio ase ekiama moraye? Mm, mostly eh, egento inche ngoteba ng'a epati nebwate chikura chiaye lakini rende omonto natakeire ori- arigererigwe. Ase eng'encho at long last totebe ng'a bono ngoteba tore ng'a ne party tokorigereria mono mono, nabo togochora abarai bare ababe ase eng'encho twanchete epa eparty. Igoo egento kebwenerete korigererwa kabisa na omonto oria ore motu ye party. For example bono buna matiang'i aise gocha nacha ne party ende yonsi, natorigereria ng'a na omwana oito. na inche buna ngotebia abanto baito ba Kitutu Central ng'a ningicha nao empati ende yonsi neba neye egekombe, tiga bandigererie bankonye chikura, egere naintwe tokonyane ase ama ase amagenderero Kitutu Central bono. Mh, igo bandigererie buna nche, Joseph Kogaro Mosioma gose Mboga, bandigererie buna nche, mbarigererie ng'a na empati ki nacha, empati ki nakora ki, naboria korwa eh.
Okay, so kera omonto nere nabo apimete gochia koba ase empati y'amatiang'a. Kabisa.
buna naye opimete igo, birabe mwabeire abange ekiagera omonto okaigwa etigiti na oyomo korwa Kitutu Central, what will you do? Eh, first of all we are not cowards, Mm. egento egetang'ani kera kio kabisa mpaka togende ekenyang'anyiro. Party ende yonsi ngochi ko make edecision ng'a noo nkoba kogenda tore ekenyang'anyiro, neba na omo mca oro ororo,

etokogenda nomination. Mm. Ekero twachire nomination, obuya the Kenyan constitution nerwete ya avenue. Mm. Ekero kwabuirwe ase nomination, nabo okorigi ogosiki for independent, obori chikura. Mm. Igo nche am not scared in any way, party ende yonsi ndagende, naende Nyasaye abanto obuya abanto bamanyire ng'a emboga nero, ki barankorere obokora gose bakore buna barakorere lakini nimaete ng'a ninche party eyio ende yonsi nkogenda ninche nkoirere ticket. Lakini ekio barakore anything kere fisi, engosoe ase emboga yane, abanto mbamaete emboga, bae emboga kabisa bang'akere chikura to- to- to- toire ekerogo ekia Kitutu Central.
Right, goetera iga abwo kabisa omonto omotegereri enkwana eye ime ase ime ime eredio.